Yn fy gyfeillion, sut hwyl sydd erbyn hyn? Mae'r sôn am rhyddhau o'r lockdown dros y ffin falle yn aflonyddu arno ni. Rhai yn pryderu am yr hyn sydd i ddod, rhai yn eiddgar eisiau cael ei gollwng yn rhydd. Mae yna nifer ohono ni hefyd sydd wedi bod yn stryglo dros yr wythnosau yma gyda um, gofid, gyda gofnau, iselder, Yy ma' poen meddwl a iechyd meddwl wedi bod yn uchel yn dydi ar yym y radar y rhei sydd yn yn gofalu am y cyfnod yma a sud ydan ni'n mynd i ddod allan ohoni sut ydan ni'n edrych ar ôl i'n hunen. Wel mi ddarllen nesh i salm yy y diwrnod o blaen a dwi am ei rannu gyda chi a mi fod o'n rhyw wel yn cynnig llwybr i ni dwi'n credu. Salm 143 ydy o. Ac yn y salm yma, mae Dafydd yn stryglo, mae o'n teimlo gorthrwm y rhai sydd ar ei ôl, yn llythrenol yn ei achos o, wrth gwrs, ond da ni'n gweld yma bod yna gyfochredd i ni ar, ar pethau sydd yn gor gormesu ni, bod o'n ofnau, yn, yn ofidiau, yn diffyg hyder, beth bynnag y bo, yn cael amdano ni ac yn, yn lladd i'n hysbryd ni. A, a dwi'n meddwl bod yna rhywbeth, wel, o galon Dyw yma hefyd. Um, grandwch ar y salm efo fi. Arglwydd, clyw fy ngweddi, gwrando ar fy neisyfiad, ateb fi yn dy ffyddlondeb, yn dy gyfiawnder. Pa da mynd i farn a thwas, oherwydd nid oes neb byw yn gyfiawn o flaen di. Mae'r gelyn wedi fy mlyd ac wedi sathru fy mywyd i'r llawr. Gwnaeth i mi eistedd mewn tywyllwch fel rhai wedi hen farw. Y mae fy ysbryd yn pallu ynof, a'm calon wedi dal gan arswyd. Rwyf yn cofio am y dyddiau gynt, yn myfyrio ar y cyfan a wnithost, ac yn meddwl am waith dy law. Rwyf yn estyn fy nwylo atat ti ac yn sychedu amdanat fel tir sych. Brysia i'm hateb o arglwydd. Mae fy ysbryd yn pallu. Paid â chuddio dy wyneb oddi wrthyf, neu bydda fel y rhai sy'n disgyn i'r pwll. Par i mi glywed yn y bore am dy gariad, oherwydd rwyf wedi ymddiried yno ti. Gwnai mi wybod pa ffordd i'w cherdded, oherwydd rwyf wedi dyrchafu fy enaid atat ti. O arglwydd gwareda fi oddiwrth fy ngelynion, oherwydd atat ti yr wyf wedi ffoi am gysgod. Dysg i mi wneud ewyllys, oherwydd ti yw fy Nuw. Bydde dy ddysbryd a'i onys fy arwain ar hyd tir gwastad. Er mwyn dy enw, o arglwydd, cadw fy einioes, yn dy gyfiawnder, dwg fi o'm cyfyngder, ac yn dy gariad, difetha fy ngelynion. Dinistria yr holl rai sydd yn fy ngorthrymu, oherwydd dy was wy fi. A be welwn ni yn y salm yma di gonestrwydd ynde, a, a mae hwnna'n yn beth bwysig i ni fod yn onest o'n ni'n hunain, a hefyd i ni fod yn onest a Dyw, i ni agor i'n calon iddo. Arglwydd clyw fy ngweddi, gwrando ar fy nisyfiad, a mae'n sôn am yr hyn sydd yn ei boeni a'r hyn sy'n ei, ei gael ei lawr. Fel y mae'r gelyn wedi ymlid ac wedi sathru ei fywyd i'r llawr. Mae'n medru teimlo felly dydy, yn bod ni yn cael ein hymlid, yn bod ni'n cael ein sathru i'r llawr. Ysbryd yn pallu ynof, meddwl fo'n adnod pedwar. Ond wedi dweud hynny, mae, mae yna wers mae Dafydd wedi dysgu sawl tro. Wedi dweud hyn, dwi e ddim yn aros yno, dwi e ddim yn, yn Gadael i'r cymylau duon gasglu am ei ben heb wneud rhywbeth, heb cymryd cam i'r cyfeiriad iawn. A dyma ŵan ni'n adnod pump. Rwy'n cofio am y dyddiau gynt, y myfyrio ar y cyfan a wnaethost. Mae cofio yn y, yn y Beibl, enwedig yn yr Hen Destament, a'r ystyr yma o ddwyn i gof, nid Mae rhyw hap bod o'n pasio drwy'r meddwl, ond mae yna fwriad yn y dwy nigodd, a, a myfyrio ar dy holl waith, myfyrio am yr hyn y mae Duw wedi ei wneud. Ac ymwythedoedd dy ddwylo y myfyriaf, meddai Bill William Morgan. Mae o'n aros, dwi'n dewis meddwl, aros yn y pethau da wyt ti wedi wneud. Ac yna mae o'n estyn ei ddwylo allan ac yn mynegu ei syched am yr Arglwydd fel tir sych. A da ni wedi gweld y cyfnod sych yn dod dros y lockdown ac yna'r glaw a'r tyfiant ddoth yn ei sgil. Tybed os yna arwydd i ni fanno yn ein syched ysbrydol ni, os yda ni'n estyn ein dwylo at yr Arglwydd a mae'n ein dewallu ni â chawod ysbrydol, a bydd yna dyfiant, y bydd yna adfer i ni. Brysiau 'm hateb o arglwydd, y mae fy sbryd yn pallu, Paid â chuddio dy wyneb oddi wrthyf. Mi 'da ni'n cael bod yn daer â Duw, mi 'da ni'n cael mynegi ein siom nad ydi o ddim wedi'n clywed ni, tyrd. A dyma'r weddi, dyma'r adnod nath yn harodd i, adnod wyth. Par mi glywed yn y bore am dy gariad, oherwydd rwy wedi ymddiried yno ti. Gwna i mi wybod pa ffordd i'w cherdded, oherwydd rwy wedi dyrchafu fy enaid atat ti. Par i mi glywed yn y bore am dy gariad, dy drugarowgrwydd yn William Morgan. A mae'r gair yma am gariad, am drugarowgrwydd, yn air cyfoethog chesed ydi o yn yr Hebraeg. Cariad di-derfyn, di-amod, cyfamodol, di-dor, Duw. a, a mae o'n galw ar ddew, atgoffa fi am y cariad hwnnw. Dwi am ymdrochi fel petai, fel cawod yn y bore uh, wrth i ni godi o'r gwely. Socian fi yn dy gariad, oherwydd yno ti y gobeithiaf yn dy gair gobaith yma'n dod yn ei ôl, dwi wedi disgwyl, aros, ymddiried, pwyso yno fo. Par i mi wybod y ffordd yr hotiwyf. Gwna i mi wybod pa ffordd i'w cherdded. A mae yna berthynas rhwng y ddwy rhan i'r adnod yma. Dyw ni'n atgoffa ni o'i gariad, ni'n ein myfyrio arno ac yn gobeithio yno, ac yn cael gwybod wedyn pa ffordd i gerdded, sut i gerdded, sut i rodio yn yr ysbryd i ddefnyddio madrodd Paul. Oblegid atat ti y dyrchafaf fy enaid, yr wyf yn dyrchafu fy enaid atat ti. Dewis ymadrodd iddo'i hun yma, mi dw i'n codi fy enaid atat ti, dwi'n cyfeirio nghalon yn ytrach nag at y, y tywyllwch, ond at yr un sy'n medru fy ngwaredu. a mae'n gorffen y dydy gyda'r weddi yna ar ei ddiw, uh, i ddiw hau o, er mwyn denw arglwydd cadw feinius. Byw haf i'w arglwydd er mwyn denw. Dw gwenaid allan o ing er mwyn dy gyfiawnder. Na chi hyfryd yn de, William Morgan. Yn dy gyfiawnder dwg fi o'm cyfyngder. O gai'ch annog chi gyfeillion i, i droi at y salm yma ac i ddod a beth bynnag sydd ar eich meddwl, beth bynnag sydd yn eich poeni chi, a pa ofid bynnag sydd, a'i chyflwyno hi i ddiw, a gofyn iddo atgoffa chi o'i gariad di gyfnewid yn ein harglwydd Iesu Grist, cariad aeth a gef i'r groes drosto ni, ar bedd gwag, a mae o nawr yn eiriol ger llaw y tad a'n rhan. O Arglwydd Iesu, atgoffa ni o dy gariad. Atgoffa ni nad oes ddim terfyn at dy digaredd. Maent yn newydd bob bore. Mawr yw dy ffyddlondeb. A chynorthwya ni wedyn, Iesu, i gerdded, i rodio yn y llwybrau cywir, y ffordd wyt ti am ni gerdded, yn agos atat ti, a'r bugail da yn ein tywys ni. Dyn ni'n cyflwyno yn ofnau i ti, dyn ni'n ddyrchafu'n enaid atat ti, ac ydyn ni'n diolch bod ti'n gwrando'n gweddi, er mwyn dy enw. Amen.